Shwmae, Elizabeth dw i. Dw i'n mwynhau cwrs haf Aberystwyth yn fawr iawn. Dwi wedi mwynhau a dysgu llawer ar gwrs Car Lamb Aberystwyth. Byddaf yn sicr i archebu lle flwyddyn nesaf. Mae'r Mae'r tiwtoriaid wedi ymdopi yn, yn perffaith, mae'n gweithio, mae'n gweithio yn dda iawn. Just, mae mor dda i cael cyfle i cael sgwrs. Dwi wedi gwerthfawrogi'r cyfle um, i cael y cwrs i gyd am fus, um, uh, cyfle i cwrdd â pobl, pobl o pob cornel o'r, uh, wel, Cymru a'r byd, um, a jyst cael y siawns i, bo, i, i fyw yn Gymraeg um, trwy'r dydd. Uh, so ie, yeah, dwi, dwi wedi mwynhau y cwrs. Uh, roedd o'n gwych i cyfarfod pobl dros y wei, ond mae hi wedi, uh, mae o wedi gweithio. Efo cwrs yn y tŷ, dwi'n medru gweithio, a dwi'n medru um, stopio dros amser a chwarae efo plant, siarad Cymraeg efo plant hefyd i ymafa. Uh, mae tutor yn bendigedig hefyd. Diolch am y cyfnod, Richard.
Diolch yn fawr i ti, so, ie, yeah, so fi, mae siec yn y post. Iawn. Rydw i wedi mwynhau y cwrs yn llawer iawn. Dwi wedi dysgu a siarad yn llawer mwy rhugl. Roedd popeth yn Gymraeg, roedd rhaid i mi siarad Gymraeg. Dwi'n byw yn Lloegr, dwi'n byw yn Rhydychen. Hefyd, dwi wedi mwynhau y tafodiaith a, a siarad am, pa, am sut

llawer o bethau. O'n i'n sanu at faint dwi wedi mwynhau yr uned o mathemateg, achos mm. dwi ddim yn mathemategydd o gwbl, ond mae, mae pwnc na lot o hwyl yn y pwnc. Rhaid i fi dweud bod y tutors yn ffantastig iawn, Dwynwen a Richard a maen nhw'n gwneud ei gorau glas. So diolch yn fawr iawn. Mae'r cwrs wedi bod yn rhyfeddol. wedi bod yn byw yn Llanelli ers blynyddoedd nawr, ond dwi wedi cael trafferth um, i teimlo'n cyfforddus wrth siarad y Cymraeg fel mae'n cael ei siarad yn Llanelli. Ond ar ôl y cwrs yma, dwi'n meddwl dyw e ddim yn uh, bwysig um, i becso am uh, uh, y tafodiaeth uh, yn Llanelli. Um, mae cwrs wedi bod yn ddelfrydol i gael blas ar dyfodiaeth um, ledled Cymru. Um, Mae'r um, fideos wedi bod yn wych. Ond nawr, um, dwi'n gwireddu'r breuddwyd um, o fod yn rhedlon y Gymraeg, mae wedi bod yn rhyfeddol. So dwi'n falch a um, ddiolchgar iawn i pawb ohonoch chi. Diolch yn fawr iawn, o galon. diolch, a diolch o galon i ti, diolch am y geiriau caredig na. Da iawn, so dyna ni. Helo, dwi'n mwynhau cwrs harf ar Zoom, wedi cael llawer o hwyl. Dysgu llawer hefyd. Dewch a mwynhau!
Roeddwn i erioed wedi gwneud cwrs fel hwn cyn i mi gofrestru am gwrs Calem yr Haf gyda Phrifysgol Aberystwyth, a dwi erioed wedi mwynhau dysgu Cymraeg fel hwn. Mae'n gyfle gwych i gwrdd â dysgwyr a siaradwyr a thiwtoriaid anhygoel ar draws Cymru a'r byd, felly heb os nac oni bai, rhowch gynnig arni!